Şehîdbûna Ferhat Koçer. Pakrawanê dehan jî ew hevalê Ferhad e. ji êla di dêran e lawê kardox û ma de. Wekî hemû hevalan ev ciwanê bi huner ta nuqteya dawiyê bernade çepera şer. Birûska hêrsa dijmin ji çavê wî vedide, heta fîşeka dawî gelek li ber xwe dide. Li hawêrê hevalan gumên û hime hime, fîşekeke bêbextan sînga Ferhat disime. Li eynê xwe nade der bi qinyat û hedare, qet naxwaze bizane birîna wî xedare. Dibêje bi sed peyman divê ku ez nemirim. Da rojekê vê heyfê ji xayînan bigirim. Bila bayê Siûdê rabe ez bi ber kevim. Tarî bikeve erdê ji çemberê derkevim. Xwe li cihek nepandî çend rojekî veşêrim da ez kîna xayînan dilê xwe de bihêrim. Sed xwezî bi wê rojê ez sax bibim vegerim, hingê ez baziyekî bi çeng û bask û perim. Agirê dilê Ferhat hingî diçe gur dibe. Çîn û hêsa bêbextan nava wî de pir dibe. Li sîngê wî her diçe çîkek dijwar lê dide. Pê cemedaniya xwe birînê girê dide. Piştî fîşek sîngê wî di hingê ve bi xeter li vî bazî mixabin ditevizin bas û per. Her diçe giran dibe hêza çeng û milê wî. Kedera bêbextiyê xwe berdide dilê wî. ji tihînan dişawite mêla ku hinavên wî bê hemdî wî xewe germ dikeve ser çavên wî. Dibîne wê li mêrgek hemû kanî û av in, li jor keviyên berfê li jêr şat û delav in. Serdem hê nû bihar e, dane der şaxên mendê, bi hezaran kulîlik tên dîlan û govendê. Dixwaze avê vexwe bi eşq û coşek mezin, dibîne ku çend siwar wê tên bi xar û bezin. Hespên wan tevkî hêl in, seklawiyên çalbeş in, bi rext û çek û bombe bi tiving û keleş in. Siwarekî ji nav wan ketiye ser kêşiyê, mawîzerek li milan tam xwe daye pêşiyê. Dibîne mamê wî ye, Hacî Gurî nas dike, xêrhatinê dide wan gelekî sipas dike. Hacî Gurî dibêje rewş xeter û aloz e, lê dilşa be em didin bo te peyman û soz e. Bila di dilê te de nebe kovan û xem e, serbilind im ez bi te, mam û hevalê te me. Van siwarên dibînî egîtên pir çalak in, wê mejiyên bêbextan ji hev û din belak in. Her yek ji wan bazek e li pişta van kihêlan, bi şanê wan şanaz e gelê Kurd li çar hêlan. Ferhat xwe davê sîngê mamê xwe Hacî Gurî, nişkê ve şiyar dibe ji vê xewa şekirî. Bi eşq dibêje Lolo ev çi xewnekî xweş bû, merg û can û dilê min gelek pê şad û geş bû. Dîsa tê te bîra wî ku giran birîndar e, li rast û çep dinêre ha wî dor pêt û ar e. Dengê çek û tivingan berdewam e li her der, dûmaneke reş û şîn reş digire qada şer. Guh berdide ser hêza ling û dest û milê xwe, li hemberî mirinê qayim dike dilê xwe. Dibêje ji mirinê divê ez qet netirsim, lê ger bijîm dê hesab ji xayînan bipirsim. Dîsa dibêje gelo ma heye bi ser kevim, tarî bikeve erdê ji çemberê derkevim. Bibînim welat hezna xwe li wan bihewînim, belkî vê birîna xwe carekê bikewînim. Hê dîsa neketî nav rengên xewn û xeyalan, sewdayê wî diçe ser ava çem û peyalan. Divê xwezî biçûma ser kaniyek cemidî, min hênik bikira ev dil û cergê şawitî. Min vexwaribûya tasek tejî ji wê ava sar, daşad û geş bibûya ev kezeba birîndar. Ji cerg û dilê min re wê çi qasî xweş bûya, rengê min yê zerqemer wê wek gulê geş bûya. Lê dizane ava sar pir xeter e wek neyar, bi taybetî ji bona cerg û dilê birîndar. Dimeyzêne kûr û dûr li wan berpal û giran li dora xwe dinêre bi çend bal û awiran. Dibîne ku diteqe lata li hemberî wî. Kevir û qirş û xwelî davêje ser serê wî. Hema toza xwelîya li ser xwe diweşîne, çeka xwe hişk digire li derdor direşîne. Divê ji wan re bêje ez sax im ne mirî me. Di çavê dijminan de ar û pêt û gurî me. Piştî Ferhat Reşaşê rast û çep diteqîne, Bi berxwedanê dilê bêbextan dileqîne. Mîna bêdengiyekê dikeve wê navberê. Ferhat hê çav li rê ye derkeve ji çemberê. Dibêje xwezî hingê li min bê tarî û şev. Lê bêyî daxwaza wî, çavê wî diçin ser hev. Dikeve xewek şîrîn wek hingivîn û bade. Eger cîhan wêran be ne li bala Ferhad e. Dibîne li dora wî bûye dîlan û govend, bi hezaran keç û xort nazedar û şehlewend. Digerînin bade û av û şerbet û qendê, egî di sefa pêş de ketiye ser govendê. Bê jimar cangoriyên wek Ayten û Zîlanê bi xeml û xêlsaf bi saf ketine vê dîlanê. Ferhat dibêje gelo ev çi keyf û şahî ye, her der şewq û şemal û tîrêj û ronahî ye. Gelo kî ne ev keçên ev qasî bi xebl û xêl, kî ne ev xortên ciwan bi bal û rewş û timtêl. Egîd dibêje Ferhat Fermo were govendê, da tev de em binoşin ji vê şerbet û qendê. Her yek ji wan stêrkek e li nav tariya şêvan. Ev mehrîcana wan e, em her du bûne mêvan. Tekoşîna gelê me ya bi hezarê salan, hemceng û berxwedana van leheng û hevalan. Ev cejn û keyf û dîlan bo me bûye diyarî, êdî venagerin qet ew rojên reş û tarî. Her dilopeke xwîna ji damarê me kişî sertaca azadiyê va îro pê neqişî. Dema me bi xwîna xwe tovê jiyanê reşand van keç û xortê leheng ev xeta pîroz meşand. Piştî me li seranser berq û tîrêjan veda bi hezaran lehengan bedena xwe kir feda. Xayîn heroj vane tên dibên me bibexşînin, me jî divê em ala netewî binexşînin. Ramana bêbextiyê hê jî ne heliya ye, lê helwesta netewî ji zû ve keliya ye. Her kes êdî bi sûc û kiryarên xwe dihese, zarokekî piçûk jî êdî zane çi kes e. Egîd dibêje were em herin birc û xanan, tu bibîne dîwana bêjimar pakrawanan. Bi hev re derdikevin qeyntera birca Narîn bi hezaran kulîlek bi ser wan de dibarîn. Şewq û şemal û tîrêj bilind dibin ber bi jor, şahînet û dîlane her der dibe keske sor. Dibîne pir lehengên gelek bi şeref û şan, rêber û fermandarên pir bi paye û nîşan. Roniştine bi hev re dîwana wan tijî ye. ji payedarên bilind seranser tengijî ye. Ji Leyla Qasim heta Mizgîn û Ronahiyê bi hezaran keçên Kurd ketine vê şahiyê. Zekiya û Bêrîvan hetanî Bêrîtanê şewqa rûyê wan dide seranserê dîwanê. Dîwan ronahî dibe her der bi şewq û şemal, geş dibin reng û rûyên Mezlûm Xeyrî û Kemal. Li hêlekê Simko û Şêx Seîd û Bedirxan, li hêla din Pêşewa Seîd Riza û Îhsan, li hêla din Xalid Beg yek seydayê li berzan, gelek bi rewş û timtêl, her yek bi dazda terzan. Hin bi şal û şapik in, hin bi kum û koloz in, her peyvek wan biryar û ehd û peyman û soz in. Dibîne ku cegerxwîn xweş dixwîne helbestan, her kes bûye bengiyê van rist û bend û hestan. Cizêrî û Xanî jî pal vedane li hember, bi sedan helbestvanên xwedî sembol û huner. Meya eşqê dinoşin bi ferfor û bi kasan, dirijînin çarînên mîna dir û elmasan. Têne bezm û semayê bi hezaran dil evîn, mestan bûne sed sitî tacê dîn û memozîn. Xweş têne mehrî canê keleşgewr û sipîzend, xec û binefşa narîn, cembelî û siyabend. Dibîne her der geşe ji ber şewqa tîrêjan, mest bûye dîwan ji ber dengê şahê dengbêjan.

Lêzûka şiyar dibe ji berqa ronahiyê. Çavên xwe ku vedike nizane bûye çi dem. Li bedena wî dixe janek bi êş û elem. Dibê xwezî rast bûya ev xewn û xeyala min. Rohnî biban şevên reş bi şewq û şemala min. Xwezî bi wî bikeve nav karwanê şehîdan. Bibe mêvan li koçka van pêşeng û egîdan. Fîşek ser serê wî re dibarin tên bêjimar, her ku diçe teng dibe çember lê jê çar kenar. Di nava keviran de gelek xwe diparêze, çendî ku birîndar e lê bi helwest û hêz e. Di dil de pir bi hêrs e, xwedîkêr û kiryar e. Ji bo li ber xwe bide gelekî bi biryar e. Hê jî bi hêza dest û lingê xwe pir bawer e, derfetê bibîne wê çemberê qutke here. Di nav belgê darê re bilind dike sirê xwe, bi segvanî davêje tîmê li hemberê xwe. Bi teqînê re yê tîm di cî de ditavize, di nava deviyê de dixwînê digevize. li piştê tîmekî din serê xwe dertîne der, bi teqîna dudiyan re Ferhat wî jî dide ser. Dibînin çepera wî vaye neketiye hêj, tirs dikeve nav dilê tîman û cehşên xwînrêj. Fermandar Gazî dike bi dengekî biheybet, pirtir dike qîrênî li cehş û hêzên taybet. Ev çi ye wek qijakan hûn li hev diqijvijin, Binêrin ka sax mane zû ka wan jî bikuşin. Ferhat zane ketiye rewşek aloz û kambax, radibe li ser serê wî toz û dûman û ax. Navbera du keviran dike wek çeper û cih, li ser serê xweşaxê hêrvistekê dike sih. Lê dizane birîna wî pir xedar û kûr e, rê û mecal nemane hawar û gazî dûr e. Di hişê wî de xeyal pêlên av û çeman e, di meyzê ne fîşekîn wî jî êdî nemane. Bombeyên xwe vedike, datîne ber destên xwe, dîsa hişê xwe dide ser xeyal û hestên xwe. Li hemberî bêbextan gelek bi hêrs û rik e, eger bi ser de werin zane ka wê çi bike. Lê ji têhna cergê wî bûye wek pêt û perat. naşikîne têhna wî çemê Dicile û Ferat. Dibêje ji hevalan gelo kî maye saxe, van bêbextan li dilan kişandin bist û daxe. Xem nîne ji kuştin û talan û zor û zextan, lê sed hezar carî ax ji derdê van bêbextan. Digire ser sîngê wî taviyeke germ û sar, lê ew bi xwe nizane ka razaye yan şiyar. Dem bi dem zêde dibin li bedenê ravên wî. Xeweke gelek şîrîn radimûse çavên wî. Hişê wî de rêz dibe jiyana çendê salan, jinişkê ve dikeve nava xewn û xeyalan. Dibîne vane du kes ber bi wî ve dimeşin. Gelek bi bejn û bal in, naz û rind û keleş in. Ji her duyan yek keç e, ew ê din jî xortek e. Xort çavreş e ya keç jî zerîn e por xelek e. Ev her du ciwanên ha pir şêrîn û delal in. Leşkerîye pê çawan gelek bi bejn û bal in. Diyar e xwedîsoz û ehd û peyman û bext in. Şidandiye bejna wan her du bi çek û rext in. Rengê şewqa rûyê wan mîna berq û elmas in. Lê ev her du ciwan jî ji Ferhad re ne nas in. Ferhat dibêje gelo ev her du heval kî ne? Di nava şoreşê de min tu care nedîne. Xemla van ciwanan wek rengê li ala me ne, bejn û timtêla wan jî wek tuxmê mala me ne. Ev her du ciwanên pir jîr û çeleng û bihêz têne pêşberî Ferhat dibêjin silav û rêz. Xweş bersiva wan dide bi tarzekî dil bi hez, dibêje hûn ji kû tên wiha bi hewar û lez. Ya keç dibêje Ferhat em bi te re ne nas in, lê tu bizane em jî ji xwîna te ya xas in. Me ji te re aniye ava berf û lêlavê, ka pêşiyê ti vexwe tasekê ji vê avê. Ji bo ku hênik bibe ew hinav û cergê te, bila her şad û geş be xweş rewan û mergê te. Kedera te ji bo me jan û êşan û xem e, navê min jî Rewşen e, ez jî dotmama te me. Bi navê şorişgerî lê ez sema koçer im, di dilê dijminan de ar û pêt û xencer im. Reş bûye ji barûdê rûdêm û erzena te, bihêle ez paqişkim xwêdana gerdena te. Ez soz didim bi soza bêrîtan û zîlanê, li meydana şoreşê em ê xweşkin dîlanê. Da ku her kes bibîne lehengiya keça kurd, tirs wê bikeve dilê van hêzên hov û zigurd. Dê bircên kelha tirsê bikim wêran û talan, ez ê vekim rûpelên dîroka sedê salan. Bila tu baş bizanî ev biryar û bîrdoz e, lê hember re wanê te sond û peyman û soz e. Em hatin vê cîhanê ji bona başîtiyê, da em bibin kulîlkên jiyan û aşîtiyê. Me dixwest em jî bibin sorgulên li Newrozan. hem bibin noşedara li birînên dilsozan. Mixabin rewş diyar e, pir xeter û aloz e. Ji bo vê jî me daye ehd û peyman û soz e. Ta hebe li ser me ev hovîtî û cera me sond bi xaka niştîman jiyan bo me heram e. Ev erd û ev asîman wê bi cengê biteqin, çiya û lat û zinar wê ji bin ve bileqin. Paşê wê biferikin ewravên reş û şînê, sirişt wê bikeve nav rengvedana vejînê. Êdî hûrxwenavek wê li gerdûnê bibare, li çar hêlan wê bêjin rabin cejn û bihare. Wê li ezmanan bibe mehrîcana kevokan, kenek şîrîn wê bigire li ser lêvên zarokan. Rûyê semayê dibe mîna gul û bişkojê. Ew bisk û keziyên zer wekî tîrêjên rojê, li hev û dil badayî ser milan de têne xwar, xeml û rewşa semayê şewqê dide çarkenar. Ferhat dibêje sema Ev peymana te xwendî li paytexta dilê min êdî tu xwedawendî. Sembola te bilind e li ser birca sedef e ka eniya temaşkim bo min şan û şeref e. Wekî Ferhat bizane piştî wî bi bîst salan sema wê cergê neyar bike wêran û talan. Wê tovê lehengiyê li dilan bireşîne. Wê keleha zaliman ji bin ve hilweşîne. Wê ji nû ve biteqe volqana li agirî, wê li serhedan geş be ew şemala vemirî. Wek bizane wê bike çalakiya fedayî, bibe berqa şoreşê geş be heta hetayî. Ferhad dibêje sema min êdî tu nas kirî, taqê dilê min ji ber helwesta te sincirî. Ji Dilşadî nizanim ka çi bêjim vê gavê. Ez dixwazim ji te re bigirim rêz û silavê. Ez dizanim çi kesî ey semaya gerdenkêl, lê ez hê jî nas nakim vî ciwanê bitim têl. Xortê delal diyar ke tu nîşan û navê xwe. Gelo tu kurê kî bêje navê bavê xwe. Di reşka çavê te de deşt û zozan dibînim, destana ciwaniya xwe ez tê de dixwînim. Çavbelekê diya xwe debêje ez bi gorî, kalî yên kê hatine ew çavên tê yên morî. Bi van peyvan rengê xort wek gulê dibişkive, bersiva ferha dide zar ji qend û hingive. Xort dibêje dilê min mîna derya û çem e, kurê Evdilcelîl im, ez birazî yê te me. Ferhat dibêje wey tu ezîzê dilê min î, melhem û noşedara birîn û kulê min. Nizanim ev çi dem e, dewran çendî dirêj e, te navê bavê xwe got kayê dayika xwe bêje. Xort dibêje kelha me ya şeref û şanê ye. Ger tu dipirsî navê dayîka min Canê ye. Mizgîniya min li te navê min jî Ferhad e. Malbata me şanaz û serfiraz û dilşad e. Darawanê te yê pak bi tolhildanê şak im, bi ehd û soz û peyman ez ê çeka te rakim. Dema Ferhadê piçûk van gotinan dibêje, şitl û rihan ji nava. Dilê Ferhat davêje. Dibe wekî bazekî li zozanê xwe re şîn, ji şanaziyê per û baskan dike baweşîn. Bi dilşadî çavên xwe li jiyanê digire, ber bi jinek bê dawî giyanê wî difire. Rûyê Ferhat dibe wek qevdek ji sorgulên geş, êdî hew şiyar dibe ji xewa şêrîn û xweş. Dema ku Hacî Xelîl bi vî rengî bûyer got, birca dîwarê dilê wî sincirî wek bizot. Çend rondik ji hinarkên rûyê wî daketin xwar, nihêrî li çavê min bi hestekî pir xembar. Min pê zanî ev bûyer gelek bi jan û êş e. Gezeba kurdperweran wek xencerê diqelêşe. Ew çi cerg û mêlake nebe bi zot û pele, çi keze be li himber vê bûyerê nehele. Ew çi qefesa dile sor nebe ne tingije, ew çi wijdan û heste wek stêrka nexurije. Min gote Hacî Xelîl sed car bijî hestê te. Hêjaye bi rêzgirtin ez ramûsim destê te. Her bûyerek bi giştî li hişê te kolaye. Mîna zêrê helandî birjînî ser polaye. Wekî îro maşallah her tişt li bîra te ye, ev destane bi saya wê xweş xeyala te ye. Destana me bi tarzek hûnandî berdewam e, lê bêyî Hacî Gurî ev berhevxav û xam e. Mijara Hacî Gurî çend cihan re derbas bû. Çawa tê zanîn ew jî ji lehengên mêr xas bû. Mesela Hacî Gurî ji min re balkêş e pir. Rewşa wî dikşîne ser xwe gelek bal û awir. Xwe gelek bal û